Insemmilkom mir-kassar hawnhekk bil-kotba għala ġejja x-xemx għalik. Ninsabu fil-paġna tal-ittra ħe tal-ktieb għala ġejja x-xemx għalik. U ħanurikom sistema kif nistgħu naqraw. Sempliċement eh, ikkopjajt il-klim tal-paġna, il-klim qiegħed fin-naħa ta' isfel. Ikkopjajtu fuq il-laptop Neħħejtlu l-artiklu u ħa naqrah b'sistema illi nuża il-highlight. Highlight hija meta jiena nafas il-maws u nafas il-kelma u tiġi din dal-kulur blu. Sewa. Eh, pero qabel nibdew naqraw, għaw infakkarkom fil-vokali, għonek għamiltom gbar jiena, Għamil ta' u fuq ara l-ittra A, tarawha, ħa nagħmilha nagħmilha underline, nagħmilha nagħmilha sinjal taħtha. Għandi l-ittra A, il-vokali A, għandi il-vokali E, nagħmilha wkoll, nagħmel sink taħtha, il-vokali I, A, E, I, il-vokali O, il-u u il-ie. Din hija vokali waħda magħmula minn żewġ itri. F'kull lingwa ikun hemm l-eċċezzjonijiet ngħidulhom. Sewwa? Mela a, e, i, o, u, i, e. Sa dawn importanti għall-qari għaliex il-kliem nistgħu naqsmuh biex ikun faċli għalina li naqrawh u naqsmuh e, biex aħna nkunu nistgħu inlisnuh ngħiduh. Per eżempju l-ewwel waħda hija he e he qed naqra din il-kelma qed fuq in-naħa tax-xelluk tagħkom he e le u lu. He, lu. U ħelu ħanamilha bold, ħalli ħanamilha skura. Tara ħelu. Fin-nofs għandi kelma oħra. Hawnhekk fin-nofs ara. Mela, he aw, ħaw, he aw, ħaw. He aha, He aha, mela, flimkien jiġu haw ha, hawha, u ħa nagħmilhom skuri. Qabel inkompli, forsi innutajtu isfel nett fin-nofs għandna il-kelma eh, li hija kollha skura, tipa skura ġifieri bold, għandna il-kelma he ine, ħin, ħin, u din Lilha biss immarkajt qabel ma bdejt. Għaliex? Għax hija kelma li għandha vokali waħda li hi u allura lilha kelma ta' sillaba waħda u dika rridu ngħiduha f'nifs wieħed. Ħin. Mhux bħal ħe lu jew ħaw ħa. Dawn ngħiduhom f'darbtejn ħe lu għaliex għandhom żewġ vokali e lu. E u fil-ħelu u a u a fil-ħawħa. Inkomplu. Mela, kull ma tridu il-mouse, kull ma tridu il-kolkom laptop, ġifiri jew computer normali, u tikkupjaw il-klim mill-ktib għara ġeja xemx għalik u tamluħ fuq il-computer jew fuq il-laptop. U b'din is-sistema eh, tal-highlight nistaw naqraw. Per eżempju, dina jina edha fl-ewel vers fuq għandi il-ħe u ħu, taraw għamilta il-kulur tagħha huwa blu, ħu, u mbagħad għandi teqa ta' ta' mela tiġi ħuta. Ħuta, mela jien ħanamilha bold, ħaniskura u lesta wkoll dik għadnija. Naqbżu għat-tieni vers, Għandi he a ha e, u mbagħad għandi be e le bell. Mela għandi ha bell. Ħabel u nagħmilha wkoll skura. Taraw għandha żewġ vokali, għandha il-a u għandha il-e. Fin-nofs għandi he o be hob ze a za. Mela ħobża. Ħobża niskura wkoll għax qrajtha. Imbagħad niġi għal din il-kelma għandha tliet vokali. Mela ħa ngħiduha fi tliet darbit. He a ne han fe u fu se a sa. Mela han fu Issa, ħa nfusa. Ħa nagħmilha bold, ħa niskurha, tipa skura, u dik kienet ħa nfusa. Fit-tielet vers, mela t-tielet vers għandna he a n han ze i re zir. Mela han zir. Han zir. Nagħmilha bold, tipa skura u dik lista wkoll. Niġi għan-nofs, għandi l-kelma. Ħanqara s-sillaba anzi he a ha ha u mbagħad għandi re u f ruf. Mela ngħid ha ruf. Nagħmilha bold ħaruf. Niġi għat-tielet kelma għall-kelma tal-lemin u l-istess dina qed ninnota li għandha tliet sillabi. Għandha ilqu, għandha ilqa' u għandha ilqa'. Mela jien ħa ngħidha fi tliet darbiet. Mela, minuta ta' għax dan jagħmel li jrid hu. Ħutt ta' u feqa fa. Mela, ħutt ta' fa. Ħutt ta' fa. Ħutt ta' fa hija eh, asfura, mhux vera. Namila bold, Il-ħut tagħrfha lista. Il-vers l-aħħar wieħed isfel għandi he aha ehm, he aha u l ib lib. Ha lib. Ħalib. Fin-nofs qatt il-komand il-kelma ħin għandha vokali waħda. Najda f'nifs wieħed ħin u l-aħħar kelma hija he aha ha Ne'ek e nek. Ħanek. Ħanek. Namila bold ukoll. Mela. U dak li stejt il-klim hemmhekka. Aw fuq għandi il-vokali, ifettilkom, u dawn huma qed il-kelma illi kelli fil-paġna għandi fil-paġna